Niĩ Leonard Karuga na Jesu nĩ mwathani nyandĩkĩte ibuku rĩa ndini ya ũgĩkũyũ. Mũndũ nĩ agũraga gĩthaka ta kĩa mairo ithano, ũrĩa ũgũrĩte kĩnini mũno akagũra ta ĩka mĩrongo ĩtano. Angĩkorwo ndũngĩhota kũgũra ta kĩu, ũgaikara kwanyu kana ũgathamĩra kwa ũcio ũgũrĩte kĩnene wĩ mũhoi kana mũthami. Ũcio mwene gĩthaka etagwo mwathi, mwathi wa gĩthaka. Mwene gĩthaka angĩkua, gĩthaka gĩtuĩkaga kĩa ciana ciake cia anake. na ciana ciao, arĩa hĩndĩ ĩyo marĩtagwo Mbari sub clan. Fred angĩgũra gĩthaka, thutha wa Fred gũkua, gĩthaka gĩake gĩtirĩtagwo gĩthaka kĩa Fred, kĩrĩtagwo gĩthaka kĩa Mbari a Fred. anake acio ake magathura mũramati. Marĩtwa ma bamĩrĩ maringana na nũ ũretana na nũ ũretwo. Baba wakwa nĩ baba, baba waku nĩ thoguo, baba wake nĩ ithe, baba witũ nĩ ithe witũ, baba wanyu nĩ ithe wanyu, baba wao nĩ ithe wao. Tata wakwa nĩ tata, tata waku nĩ tataguo, tata wake nĩ tatawe. Ndũngĩta mũndũ thoguo, no waririe ũhoro wa thoguo ta reference. Brother cia baba a nyina ũmwe kana a ithe ũmwe na baba, nĩ baba mũnyinyi kana baba mũkũrũ, kũringana na rika rĩa baba. Atumia ao nao nĩ maitũ mũnyinyi kana maitũ mũkũrũ kũringana na rika rĩa maitũ. No ngorwo na maitũ mũnyinyi mũtumia wa baba mũkũrũ. kana maitũ mũkũrũ e mũtumia wa baba mũnini. Ciana ciao nĩ mwarĩ wa baba kana mũrũ wa baba. Arĩa tumĩte nda ĩmwe nĩ mwarĩ wa maitũ kana mũrũ wa maitũ. Mwarĩ a nyina ũmwe na baba nĩ tata na ciana ciake nĩ mũrũ wa iya na mwarĩ wa ithe tondũ ti a mbarĩ itũ. Mwarĩ wa nyina na maitũ nĩ tata na mũrũ wa nyina na maitũ nĩ mama. Ciana ciao nĩ mwarĩ wa iya harĩ niĩ na mũrũ wa iya. Ithe wa baba na ithe wa maitũ. ngũmeta guka. No angĩkorwo ũtuĩtwo mũtumia wa guka ũcio, egũgwĩta mũka wakwa, nawe ũkamwĩta mũrũme wakwa. Nyina wa baba na nyina wa maitũ ngũmeta cũcũ. No angĩkorwo ũtuĩtwo mũthuri wa cũcũ ũcio, ũkũmwĩta mũka wakwa, nake agagwĩta mũrũme wakwa. Cũcũ na guka a baba na maitũ, great grandparent, nĩ ũcũkũ. Great great grandparent nĩ cũkũrũ. Ciana cia anake cia mwarĩ wa maitũ nĩ mũihwa. Ciana cia mũrũ kana mwarĩ wakwa cia anake kana cia airĩtu ngũciĩtaga cũcũ. Aarĩ a nyina na mũtumia wakwa ngũmeta maramu, mũrũ wa nyina na mũtumia wakwa ngũmwĩta mũrũwaiya. Ithe wa mũtumia wakwa ngũmwĩta mũthonua kana mũthoni wakwa. Mũthuri wa maramu wakwa ngũmwĩta mũnyanya wa mũka. Mũtumia wa mũrũ wa maitũ nĩ mũka wakwa. Mũthuri wa mwarĩ wa mũriũ wakwa nĩ mũnyanya wa mũka. Mũtumia ahika etaga arĩa othe mũthuri wake etaga baba akameta baba, na athuri a arĩ ake o nao akameta baba tondũ nĩ marĩciara ciana matue mũthuri wake. Mũtumia arĩ na njiarwa ithatũ etaga mũrũme wakwa, mũrũme wake na guka wa mũrũme wake ũrĩa atuĩtwo, na gacucu ga ciana ciake karĩa gatuĩtwo mũrũme wake. Atumia a mũthuri ũmwe kana a brothers metagwo airũ, no matiĩtanaga airũ. Mũirũ nĩ rĩtwa rĩa reference. Grandmother etagwo cũcũ na grandfather agetwo guka. No grandchildren metagwo tũcũcũ nĩ grandfather na grandmother, gũtirĩ tũguka. Great grandparent na great grandchildren nĩ ũcũkũ. great great grandparent na great great grandchildren nĩ cũkũrũ no gũtirĩ cũkũrũ mwena wa maitũ. Cũkũrũ no rĩtwa rĩa reference. Mũthuri nowe ũngĩetire mũriũ mũrũ wakwa kana mũriũ. Mũtumia amwĩtaga mwana wakwa. Mũtumia wa mama nĩ maitũ, mama nĩ kuga baba mũtumia. Mũtumia ahika arĩtaga arĩ a nyina mũrũ wa iya. Mũirĩtu kana mũtumia arĩtaga arĩa othe baba wanyu kana maitũ wanyu etaga mũrũ wa iya kana mwarĩ wa iya arĩmetaga mũgendi. Mũirĩtu ahika atuĩkaga wa generation ya mũthuri wake. Maramu ĩtanagwo nĩ mũndũrũme na mũtumia tu. Mũndũrũme magetana na aarĩ a nyina na mũtumia wake, na mũtumia magetana na ariũ a nyina na mũthuri wake. Mũnyanya wa mũka nĩ mũthuri wa maramu wa kũ? Mũruna narĩo nĩ rĩa rũme tu, mũrũ na mũrũ wa nyina ũrĩa mũnyinyi. Ta niĩ tũciarĩtwo tũrĩ. anake atatũ, ũrĩa mũkũrũ, ũngĩ gatagatĩ na nĩ niĩ wa mũico. Ũrĩa mũkũrũ ndangĩnjĩta mũruna ndĩrĩ tu mũruna wa ũcio nũmĩrĩire, na niĩ ndingĩmeta mũruna. Mama no uge nĩ nyarũme Nya nĩ kuga mũtumia, mama nĩ maitũ mũndũrũme, tata no uge nĩ mũgendi wa maitũ, mũirĩtu ndakuhagĩrĩria ithe ona ndangĩarĩire nyama ithe e hakuhĩ. Ithe angĩamũheire nyama no anĩire nyina amũtwarire. Ithe nĩamũrutagĩra magongona mothe agĩciarwo rĩa kerĩ, akĩrua ona hĩndĩ yake ya mbere kuona kahinda, na ithe nowe wamũgũragĩra nguo. Baba othe a mũirĩtu, baba mũkũrũ kana baba mũnyinyi, mangĩacemanirie na mũirĩtu ũyũ. arĩ mwarĩ, no mũhaka more gĩthaka-inĩ mwena wa ũmotho, erĩ. Erĩ mainame, mainamie maitho, na mangĩhutania na mũtino, no mũhaka hagĩe na thĩnjo, mũirĩtu aruge ũcũrũ ane nyina atwarĩre ũcio ahutirie, nake ithe angĩmũhutia, hau hau arutaga ithaga akane mwarĩ ũcio. Mũirĩtu ndangĩarumanire ithe e hakuhĩ, kana ithe arumane mũirĩtu wake e hakuhĩ. Mũirĩtu akĩhika, ithe nĩamũheaga mbũri ĩ thĩnjo, ndagakorwo nĩarĩ arumana mũirĩtu wake akĩiguaga. Mũirĩtu angĩatũmirwo kũrĩ ithe, eraga mũndũ ũngĩ atware ndũmĩrĩri ĩyo. No ahika, rĩu nĩmarĩaranagĩria, tondũ rĩu atuĩka maitũ. Ũrata wa mwanake na nyina nĩ wa mwanya mũno. Nyina egũtũra aheaga mũriũ rwĩga rwa irio. Ona mũriũ ena atumia nginya agakua. Mũndũ ũrumaga nyina eragwo ndagũaga wega. Kiugo kĩa ithe wa mũndũ nĩ watho, no mũhaka ũhingie wĩ mwanake, kana ũige ndũkũmũgaya ona no agũte. Ũguo nĩ ũru kũrĩ kũrumwo nĩ maitũ wanyu. Mũirĩtu o na ahika no atungataga nyina mũmũciari. Mũirĩtu ndangĩainire na mũrũ wa nyina, o na ndangĩainire hakuhĩ na mũrũ wa nyina matikahutanie. Mũrũ wa baba na mũrũ wa baba manyitanaga magatuĩka gĩtina kĩa mũciĩ kĩrĩa kĩragwo nyũmba ndiumagwo. Ũcũkũ na ciana iria ciramwĩta ũcũkũ matiahutanagia tondũ meragwo nĩ mekũmũthetha akue narua. Aikaraga na gathanju akeriraga matikamũkuhĩrĩrie. Irigithathi rĩkĩrua, mama nĩaheagwo mbũri ithano cia matũ hamwe na mwatĩ na harika. Acio angĩ othe makĩrua, mama akaheo mwatĩ na harika cia matũ. Na hĩndĩ ĩyo nĩkĩo mũirĩtu akĩhika. eragwo andũ mambe marute mwatĩ na harika, ahane ta marĩha iria aciari maneire mama wao. Nake mama mũirĩtu akĩrua, nĩ atwaraga njohi na irio cirĩ ithemba. Ũkĩhikia mũtumia ũngĩ, no mũhaka ũheo rũtha nĩ aciari a mũtumia ũrĩa wĩnake. Maramu mahutanagia o ngeithi, matingĩainire hamwe kana makuhanĩrĩrie makĩina. Mũthuri ndangĩakomire na mũtumia wake maramu wake e nyũmba ĩyo. Mũtumia angĩahikirie mũtumia ũngĩ, tondũ mũtumia nĩahikagia mũtumia ũngĩ, ũcio wahika arĩtaga ũcio wamũhikia maitũ. na ciana ciake irĩmwĩtaga cũcũ, tondũ nĩ ta ahikio nĩ mũriũ ũrĩa angĩaciarire. Generation yarĩ ya mĩaka thate to thirty five, baba aruire na mĩaka twenty five, tondũ thutha wa rika rĩa Bella na norĩo Njenga. Baba nĩ mahingirwo imera kenda, mĩaka ĩna na nuthu, nĩgetha kĩenjeku kĩrue, na kĩenjeku no o ndicũ. Maitũ ahikire ena ta mĩaka mĩrongo ĩtatũ na ĩna. Mũndũ Aahikanagia ena mĩaka thate kana thate baĩ, agĩtwo guka agakorwo ena mĩaka mĩrongo ĩtandatũ kana nginya mĩaka mĩrongo mũgwanja. Agĩtwo ũcũkũ agakorwo ena mĩaka mĩrongo kenda nginya igana rĩa ĩtano, koguo ndangĩakinyirie gwĩtwo cũkũrũ. mĩaka igana na mĩrongo ĩrĩ na igana rĩa mĩrongo ĩna. Mũndũ atũkagia mũtugo, mũndũ wĩna mũtumia akua etagwo mũtigairĩ, tondũ mũtumia wake nĩarĩgĩa ciana cikamũtua cimũriũkie, incarnation. Mũndũ. ecirithagĩria kũhikania, tondũ rĩrĩa mwana wake akarua, nĩagatiga gũthiĩ gũtaha, atuĩke mũthuri wa kĩama, mũthuri wa mbũri ithatũ.